nos expectativa ta cu e si e import tariffsnan subi, prijs na merca lo subi, esey ta pone cu nos ta importa no solamente productonan, pero nos ta importa e inflacion tambe for di di merca. Dus e efecto riba e individuo ta cu su poder su poder di consumi, loke nos ta yama e purchasing power, lo baha. cu ta pone cu nos tin menos inkomen eigenlijk pa loke nos ta yama disposable income pa bo gasta libremente ende esey ta pone cu nos lo por eigenlijk ya gasta menos como individuo.

Mane bosan por a mira tambe riba e thumbnail di e episode awe nos a bay papia tocante e un beki nos por wak na e nomber na papiamento specific pero e ta e arancelnan di Merca y China anto con esaki tin efecto riba nos sociedad, pais Corsao anto tambe Sint Maarten. Awe mi tin un invitado for di Aruba cu ta bibando na Corsao awor aki. Jasmira Wiersma, doktu, mane nan sa bisa riba kaya. E tin un PhD na um, di Economics. E la hasil e na Groningen, als e goed is. Yes. E, e ta bai explica un bes aki dikon e ta e persona indica pa e episode aki. E, pero prome ke sei, Awe nos ta mane semper na Captains Sport Bar na Parera pega cu sa licor aki nan si bo ke wak bo sports nan bo ke bo sa come bebe have fun tin happy hours tambe tin karaoke tambe pa bo sa riba djaluna y djaweps pasa aki banda nan e ta echt hopi hopi great atrobe e wings nan ta e mihue wings nan na Corsou bo tin cu bin purba nan y a smira. Sí, dus besides that, bo sa, pasa ki bandanan, have fun, kumpra algu, dal bo wensnan. E Anto Promé tambe ku nos kuminsá, kòrda ta subskraibe na bo Manrex, e ta totalmente gratis, e ta yuda nos hopi ku e algoritm. Si bo ke, bo sa, bo frei wak esaki, bo mama, bo tata, share tambe dor, paso e èpisòd aki ta bai ta hopi interesante anto yena ku informashon, paso e ta afektá nos tur uiteindelijk. Sí, dus Pa nos sigui e episode, pa nos kuminsá actually ku e episode, Jeff Smida Wisma ta nos invitado di awe, anto e ta bai splika nos first of all dikon e ta e persona indiká, pero secondly tambe e ta bai duna nos insights over di e aranselnan aki, e tarifanan di e ta import belasting, as e gut is. riba productonan ah ban bisa chines in this case chines y di Merca anto vice versa dus e e e nan ta yam'e guerra comercial trade Trade war. trade war correcto e Jesus mira danki danki pa tei danki pa bin duna informacion seca nos Yes. e si no dal bai dal bai First of all danki danki pa e invitacion mane Manuel a bisa caba mi nomber ta Jasmira Wiersma mi ta di Aruba y awo ki mi tin eigenlijk cinco luna seis luna bibando bek na Corsou ma yeki biba na Corsou si caba mi ta traha na Banco Central di berdad mi tin un PHD den economics ma studia na Corsou hasi mi bachelor na Universidad di Corsou una ma conoce Manuel tambe Toen der tijd anto desés ma bai Hulanda hasi mi masters den finance y desés ma hasi un switch bai economics unda mi a hasi onderzoek pa sa riba Corsou y na november cu a pasa mi a bin biba Corsou unda mi ta traha eigenlijk como un economic and research specialist na banco central di Corsou y Sint Maarten anto Dikon mi ta e hende ku a wòrdu invitá pa e èpisode aki? Wèl, na Banko Sentral nos a kaba di saka un analiza eigenlik di nos notitisnan unda ku nos ta analisá kiko e impakto di e tarifanan aki, e import tariffsnan, lo por tin riba e ekonomia di Kòrsou i Sint Maarten, dus e Monetary Union. Ya boso a sa caba dikon e ta e specialista di awe. E tur cos a cuminsa mane mi a lesa anto atrobe. Bo ta e experto, bo a haci e analisa, dus purba di yuda mi cu e cu e storyline first of all, anto secondly Eury nos por sigui riba e parti di e report. E Tur cos a cuminsa ongever na dos mil diecisiete, dos mil diesocho ora president Trump di Merca a wordo selecciona como presidente anto el a cuminsa implementa cierto beleidsnan den su gorbenacion. Un di nan tabata e tarifanan nobo riba cierto productonan specificamente riba productonan entre otro di China cu ta wordo importa for di China. E m'ha comprende tambe cu el a cuminsa ongeveer cu dies percent, anto el a sigui door te cu Biden tambe te cu dies, binti por ciento. Anto na aña, segun mi aña pasa mes, e tabata, el a yega na binti por ciento tambe of el a keda na binti por ciento? Si. Gracias. E Pues así bo di cas, aquí nos hacen pari cas balletjes. si, dus biniendo bek, e tabata di dies por shento bira binti, te cu uiteindelijk na e aña aki mes, segun mi, cuminsamentu di april of cabamentu di maart, el a bira te cu shen binti sinku riba productonan for di China. Bo por duna nos un tiki mas insight sima sima sima bo la algu for di e storyline ei anto mi ta kere su iso despues di esei ta bai tin e efecto tambe of e counter effect di china versus usa. Yes pa eigenlik cuminsa for di di cuminsamento dus bai back full na e bases Awor ri den bo introduction bo a papia eigenlijk kiko ta tarief anto kiko eigenlijk ta un un un import tariff bay a mele un import belasting eigenlijk bo por mire como un un belasting di berdad cu gobierno nan ta of gobierno ta pone riba producto nan importa for di afo den e caso aki Trump a pone no riba china so pero tambe riba eigenlijk Mexico, European Union etcetera anto dikon eigenlik gobièrnonan ta pone y den e caso aki Trump ta pone import tariffs ta pa eigenlik bo protege bo produccion local y tambe e di dos e ta un manera eigenlik pa bo haña inkomen pa bo bo gobierno anto inderdat Trump a cuminsa na den su prome presidency na unda el a sinta na dos mil dieseis y el a campaña esey tambe el a cuminsa pone un tarifa di dies procent riba imported goods di ya no solamente di china pero trobe di canada, mexico, european union y eigenlijk casi tur tur pais anto dicon el a haci ele ta pa protege e manufacturing e sector di manufacturing na na merca y anto den su di dos awor di dos presidency cu el a sinta na binti binti cuatro cu a pasa Eigenlijk a bai un stap mas leu pa tambe atrobe cu e e intencion di protehe e sector di manufacturing na Merca, pero tambe adrecer algun trade imbalancesnan cu cierto paisnan tin cu cu Merca. Un di nan ta China, pasobra Merca tin un trade deficit cu China. Esey ke men cu Merca ta importa mas for di China cu e ta exporta na China. Anto el a haci esa, dus Trump a a pone e tariffs nan aki pa corigi no solamente cu China pero cu e otro paisnan den region. Y di tres, el a haci'e tambe pa protege eigenlijk of pa crea, cu e idea pa crea mas trabao pa e e eigenlijk pa e poblacion di Merca. Mi ta kere esaki ta un tópiko hopi, first of all hopi interesante, anto secondly tambe hopi mi mi por yama el e hopi ingewikeld dikon paso bo tin e factor ei di tarifanan nobo ku el a el a implementá riba cierto productonan pero tambe tin otro factornan ku ta un ròl foral den su den den den su manera di goberná e pais pasobone mane bo mester indiká e ke entre otro protehá e e cuponan di trabou cu tin na Merca, sabiendo cu tin hopi extranhero bin, ban bisa, haci uso di esey anto keda na e pais aki. Pero den again tin hopi otro factor cu ta un rol den den den su gobernacion. Sabiendo esaki, anto sabiendo cu bo a traha e e analisa aki, bo tin algun tipo di insights di, atrobe, nos nos por ta nos ta hopi den den den un momento kòrtiku pa bisa esaki, pero bo tin algun tipo di insights ku bo lo por bisa ki lo por ta e efektonan ku ta bai wòrdu mirá na Merka si esaki sigui asina aki? Sí, nos mes nos mes a hasi un analize riba e impakto di Kòrsou i Sint Maarten, pero den e paper nos ta usa tambe un basis di Peterson Institute for International Economics, nan a hasi un un analize riba kiko eigenlik e impakto lo ta riba Merka na wak no solamente GNDP ku ta loke tur loke bo pais ta produsi anto tambe kiko kiko lo ta impakto riba e inflashon di Merka ku eigenlik lo impaktá ful mundu tambe anto nan a hasi nan a wak kiko lo pasa si Por ehèmpel den e kaso aki manera un China a hisa su tèrrifnan tambe kontra Merka i kiko lo pasa si sierto paisnan keda un tiki neutral unda nan ta papia bisa kon sin ta wak. Anto Peterson Institute for International Economics ta bisa den nan analise ku nan ta nan espektativa ta ku e GDP di di e GDP growth di Merka lo baha tussen sero punto sinku pa un punto sinku procent den un kaso ku e paisnan keda rustig na no retaliate dus tuma revancha nos por bisa anto e lo por kana e lo por subi bai te ku òf baha bai te ku ku tres procent si den e ka òf den e kaso ku e paisnan retaliate contra contra Merca. Aparte di esey tambe inflacion lo subi den den e den Merca mes pasobra hopi bia ora cu cu gobiernonan ta pone import tariffs e eigenlijk ta e compania ta ha tin cu paga e import tariff pero kico ta pasa ta cu e ta pasele pa e over na e consumidor e consumidor correcto anto den e caso aki si un un china cu a retaliate tambe cu un tariff di shen di shen y binti sinco procent e producto na importa di china ta bay bira mas caro cu ta pone cu e inflacion na America ta bay subi y esey tambe lo eigenlijk tin un efecto riba bo bo GDP y tambe bo e purchasing power of e poder di consumi pa e e hendenan local. Esey ta awor aki nos tabatiando eri over di di Merca ki tipo di efecto nos mes komo Ui Kòrsou òf komo siudadano di Kòrsou ta bai mira sabiendo ku tur esakinan ta tumando lugá. Den again, atrobe pa nos pa nos krea un tipo di di di samenvating òk al tin un guera komersial entre Merka ku China. Cu awor aki mi no sa e lasto updates nan sigo mi na manera vos a duna otro pas si corecto pero en dado caso e guerra comercial sigui entre Merca cu China ki tipo di efecto esey ta bay tin riba nos como individuonan di Corsou? Si nos mester wou Specificamente bo por bisa e casnan of como individual nos na Kòrsou y Sint Maarten eigenlijk nos ta importa ma casi cincuenta procent na Kòrsou un tiki mas cu cincuenta procent for di Merca dus esey ta nifica tambe cu si e prijsnan na Merca subi nos in- inconscientemente nos osea no inconscientemente No, e prijsnan na Kòrsou tambe ta bay subi i na Sint Maarten tambe. Nos ta wak tambe ku inflashon di Kòrsou i Sint Maarten ta move hopi similar ku e inflashon na Merka. Dus, no e di nos ta nos ta nos ekspektativa ta ku el si e import tariffsnan subi, prijs na Merka lo subi Esei ta pone ku nos ta importá no solamente produktonan pero nos ta importá e inflashon tambe for di di Merka. Dus e efekto riba e individuo ta ku su pode su poder di konsumí loke nos yama e purchasing power lo baha ku ta pone ku nos tin ménos inkomen eigenlijk pa no loke nos yama disposable income pa bo gasta libremente. Entonces esei ta pone cu nos lo por eigenlijk ja gasta menos como individuo. E atrobe dal un hapje e tesedora, dal bo cu e bebe tambe pa bo pa bo na haña un tiki set. E sabiendo cu bo ta trahando tambe na na Banco Central nos a tin laatst un guest cu a duna nos informacion tocante e moneda nobo. nos tur sa esaki cu nos moneda nacional ta hopi di link cu dollar merican. E link aki tin e, ban bisa, algun efecto riba loke nos ta hopiando riba dje ora y kico ta e tarifa eori? Nos, nos Caribbean Guilder nobo y mesuncoos cu e, e florin anterior ta, ta pegged, loke nos ta yama e ta mará na, na e dollar. Dus nos tin un, un, un exchange rate fiho. Pero si kiko e efecto lo lo tin y cu nos ta mirando caba ta cu dollar su su valor ta bahando mundialmente door di e e inseguridad cu Trump ta creando na na Merca anto esey ta pone cu e e nos nos eigenlik e reserves nan nan a nos banconan ta den den dollar full casi eigenlik full mundo e ta wor usa como e financial reserve dor nos ta wak cu euro eigenlik ta ta creciendo e no lo tin un impacto directamente riba nos Carribean gilder pasobra nos tin e pact e pact mechanism dus e e cu ta mara na un un exchange rate pero si Nos ta bai nos por wak bai forber cu nos ta bai a menos turista di di merca pasobra eigenlijk nan purchasing power tambe ta baha si si si. Ok laatste mi a mira tambe riba e pagina di CTB cu segun mi ongeveer binti sinku pa treinta por cent por taba djei check esaki den report di nos turistanan ta bini for di merca tambe. Nos hoed e cincuenta por ciento ta bini for di Europa, mainly for di Hulanda, pero en verdad binti cinco, entre binti cinco cu trinta por ciento ta ongeveer for di for di Merca. Anto un un dato interesante tambe ta cu nan ta gasta mas o menos den nan estadia atrobe sin inclui e parti di ticket, di hotels, ongeveer mil trecient pa mil cincucient dollar den e tiki tempo cu nan ta keda. Nan ta keda ongeveer entre cinco pa dies dia segun e pa loke mi a lesa Sí, anto sí. atrobe. Mi no, mi no sa e datosnan for di mi kabes, pero sí. Pero mi ta kere atrobe, e, esaki ta hopi interesante, anto e report aki bosan ta haña lei riba e website di CTB, korekto? Mi, sí? Di, Di, Ko e, sorry, di di Banko Banko Sentral, Sentral, sí. mil despensa, Banko Korekto. Sentral. Mhm. Mi ta bai purba di pone e link tambe den e description box pa bosan purba di lesele anto haña un tiki mas insights di kiko ta di komi i bebe. Despues ku bosan tende e episode iguak e episode aki, biniendo riba e report kiko kiko ba usa pa yega na e bo analise pa bo pa bo na konklushon tambe? Nos tin nos den banko ta publika kada kuartal nos ta publika loke nos ta yama nos economic bulletin Den nos Economic Bulletin nos ta hasi un analiza eigenlijk di e economia di Corsou y tambe nos ta hasi un loke nos ta yama un forecast unda nos ta wak un tiki dilanti kico ta bay pasa cu e economia di Corsou y Sint Maarten pa eigenlijk medium term. Dus di awoki aktualmente di binti binti sinku pa binti binti ocho den e ultimo Economic Bulletin pa esaki nos ta usa un loke nos ta yama un framework speshal ku ta tuma den konsiderashon diferente kostos e tin a nos tin ka dato di turismo dato di konstrukshon etsetera dus di nos sektornan. Anto nos ta hasi cierto assumptions di kico ta bay bay pasa cu nan, anto nos a usa esey como nos nos bases, anto nos a usa esey como e baseline, e EB March como e baseline y e framework e ora nos a hinca cierto shocknan den e nos a asumi cu E shock ta bai tin un direct impact na binti binti i sinku, dus e idea na nos a ahusta eigenlik e GDP inflatsi di nos main trading partners manera Merka, Hulanda, Canada i Francia pa Sint Maarten, mirando ku si e ku e import tariffs nan lo afekta nan tambe. Enton a base di esei dor ku nan ta nos main trading partners e lo tin un efekto tambe riba nos nos economia. Ki tipo di effect nos ta bay mira riba e GDP local foral? Nos ta sabiendo cu ora ki Cuba menciona entre sero coma sinku pa un percent na Merca, pero kico e seikement pa nos specific? Anto e numeronan cu bo a duna ta pa binti binti sinku, correcto?

baha of no no desparece pero nan ta bira menos cu tempo anto nos nos a si dos eigenlijk shocks uno unda merca so ta impone tarifa y ni un otro y su trading partners nan no ta cuminsa un trade war y di dos ta cu tin un trade war cu merca ta impone su tarifanan y e otro Hulanda, Francia etcetera tambe ta retaliate anto den e caso mas severo por ehempel manera China hochi tambe ta ta poniendo su tariffsnan a fisando su tariffsnan riba productonan di Merca den e caso mas severo nos ta wak cu e GDP di Kòrsou a compara cu nos baseline cu nos a publica ultimo den Maart ta baha cu nos GDP ta bay ta baha cu casi sero punto seis percentage points dus percentahe y nos inflatie lo subi cu sero punto ocho procent si mi ta mi no tin e si mi ta mi ta sigur anto pa Sint Maarten e lo ta un tiki mas severo unda cu nan. GDP lo baha cu sero punto ocho compara cu e baseline y nos lo nan inflatie lo subi cu casi un procent mirando cu Sint Maarten ta un tiki mas dependiente di merca cu Corsou. e baseline. By any chance bo sa kiko e trend ta di inflashon e lastu sinku añanan? Pasobra esei mi no ta kòrda for di mi kabes. Por ta bo tin un tiki mas insights di esei? Trabel bo ta wak esei? Si, trabel bo ta wak esei? Na di Kòrsou of di. Si, di Kòrsou. Si, di Kòrsou nos tin am na den nos último baseline nos tin ku ku e inflashon ta dos punto tres i den e kaso di e e suma e e ku di trade war nos tin ku e inflashon lo bira tres punto un dus kasi un prosent mas sorry esei ta di Sint Maarten pero esun di Kòrsou lo bira tres punto sinku den e kaso ku tin un retaliation dus kasi un punto dos prosent mas haltu ku nos loke nos a voorspel den nos ultimo economic bulletin. Ok interesante interesante bo sa sabiendo tur esakinan di kiko ta di come y bebe awor aki den e situacion cu nos ta bezig ta mak mee a base di e gobernacion di otro paisnan e tende lo nos no ta bay tin un efecto a base di e reportsnan anto a base di bo sa di loke nos ta bezig ta mak mee y uiteindelik Kiko ta tur e advisnan ku nos por trese dilanti pa purba di prevení sierto kaosnan ekonómiko ku lo por bini a base di e tarifanan ku ta bes ta wòrdu implementá? Yes. Wak, nos ta hopi dependiente di Merka. Esei ta pone ku e desishonnan ku Trump ta tumando awoki ta bai tin un efekto riba nos. vooral nos nos inflashon nos e nos kresementu di nos ekonomia entu loke nos ta nos ta pone nos ta skibi tambe den e riport i no komo komo eigenlik advies nos ta bisa ku e nos mester purba desfir desfirsifiká diversifiká e ekonomia di Kòrsou, dor di por ehèmpel focus riba otro sektornan manera e nos manufacturing industry, e sektor di renewable energy, pero tambe baha nos dependencia riba Merka dor di wak kiko ta e oportunidatnan pa importá produktonan por ehèmpel for di Latino Amerika i tambe awor kiko nos a kaba di bira eigelik un associate member di Caricom. Nos need per no lo no need per se lo beneficia di trade for di Caricom pero si nos lo por beneficia di uno nan front cu nan tin internacionalmente cu lo por proteha nos pero tambe nan nan research nan cu nan ta haci etcetera dus. Esei eigenlijk ta kosnan ku ku ku Kòrsou lo por hasi pa Anto kere pa hopi hopi bálido. Anto Sí. bo sa kiko mi ta gosa tambe ku tin bia bo ta tende riba kaya ku bo sa tipo di presidentnan asina ki ouk al ta president for di China for di Hapon tòg tin un efekto riba nos atrobe speshalmente presidente di Merka dikon pasó hopi di nos goodsnan ta wòrdu importá for di Merka, anto nos ta dependé hopi di nan. Korekto. Anto e gobernashon ku nan ta bes ta implementá tòg tin efekto riba nos. Bo por duna nos un forbel chikitu ku ta hopi mas komprendibel na na na tur e odientenan, sorry oyentenan anto tur e persona ku ta wak e episodes di kiko tur esaki ke meng pa un persona ku por ehèmpel ta gana seg maar wat mil florin pa pa luna. E efekt pa pa bai prome bek na loke bo a bisa na kuminsamentu ku presidentenan di di China, Amerika etsetera tin un efekto nos Kòrsou i Sint Maarten ta eigenlijk loke nos ta yama open economies Anto nan ta hopi dependiente riba import y esey ta conta pa casi tur isla. Dus esey nos no lo nos no por haci hopi hopi riba dje pero si loke loke mi a bisa awori y al final man mi mente go blank awor mi mente a go blank loke mi loke mi mi ta kere e efecto lo tin. riba no solamente hinennan cu ta in minimum loan e lo impacta nos tur paso inflacion no ta impacta solamente esun cu ta gana menos pero e ta impacta esun cu ta gana mas tambe dus e impacto nos lo wak na tur nivel eigenlijk. Dus pa mi no focus per se riba esey, e impacto lo ta nan lo tin menos eigenlik ruimte pa pa ya pa pa compra mas pa eigenlik compra menos compra menos exacto exacto bo ta bay compra menos es bo ta bay tin hopi menos ruimte por mi por duna e example aki si ta cu cu dies florin cu normalmente bo ta usa pa bo compra bo productonan awor aki bo lo por hopi chance Asta paga diesdos diestres florin pa e producto ei specific si en dado caso inflacion sigui e ban bisa e e forecast cu bosan a premira den bosan analisa. Sabiendo esaki awe mi bay esaki por ta un hopi bon ehempel nos por purba di brainstorm un tiki riba esaki ta cu awe mi bay radio shack bay compra un par di cos pa e ekiponan Anto mi tabata papiando cu Sigumi anto e supervisor cu yama Wadler y nan. Anto el a bisa mi, Bo sa, esaki ta un hopi bon topico. Uiteindelijk, esaki ta bay tin efecto riba nos tur aki na riba isla. Pero, mi a indica na cierto, con nos por yama esakinan? Import companies aki na Curaçao, pa purba eu di shift for di e mercado di Merca bay e mercado Europeo. Bosan tin algun tipo di inside scribe esaki. Dus loke mi ke men anto ta ku na luga di bo bai hasi bo kompranan riba Amazon dot com ban bisa anto bo hasi e import via nan pa bin Kòrsou por ta bo por hasi bo importsnan via bol dot com in this case. Ya. Al final al final di di dia i esei nos ta nos ta papia un tiki di dje tambe den e Den e raport ta cu e efecto di Trump ta bay tambe impacta Europa. Dus al final di dia nos ta bay wak e higher prices nan casi tur worldwide zeg maar. Pero si loke nos ta nos ta bisa mi a bisa tambe a worry e diversificacion di unda bo ta importa lo por yuda nos economia pa pa eigenlijk wanta e impacto un tiki di e loke Trump ta bezig ta haci cu e tarifanan aki. Mi no a logra bay hopi diep diep riba e report, pero by any chance bo sa a duna algun tiep algun tipo di advies riba individuonan, dus awor aki nos ta papiando riba por ta e parti di pais en general, dus comunidad en general, pero kico ami como persona cu tin un trabou por haci pa purba di sinti e impacto lo menos posibel? nos no ta nos no ta papia di dje den e e rapòrt per se pero mi ta kere si semper lo to e lo mas mihor ta pa bo ta mihor prepará den kasonan di eigenlik loke nos ta yama shòknan ekonómiko anto do kon bo ta hasi esei ta dor di krea buffer usa un budget por ehèmpel pa banin pa mester bisa inflashon su esei ta e definishon dame di inflashon ta ku Por ta si antes cu shen florin mi tabata por a cumpra dies producto awor ki cu shen florin mi por cumpra nuebe producto entonces door di por ta shop mas mas a bi bo lo por eigenlijk purba gaom mas cu mas miho cu e impacto aki. eh, atrobe, Ujú. esaki ta basá riba, um, no riba e report, pero por ta bo por duna nos tambe un tipo di, di, un tiki mas insights of um, advies riba esaki, paso atrobe nos tur ta purba di prepará Ujú. pa cierto tipo di, di, di impactonan asina aki. Um, pero, ki ki ki tipo di oportunidat e gobernashon aki òf e efektonan aki por tòg trese dilanti. Paso, bosa no ta papia di por ta e parti negativo di inflashon ta bai subi, GDP ta bai baha, etsetera, pero ki tipo di posibilidatnan positivo esaki lo por trese dilanti? Mi ta kere e parti ku ku mi a bisa awor ei tambe e parti di diversifikashon di e ekonomia, por ehèmpel boosting nos nos sektor di agrikultura, por ehèmpel wak be e wak den otro otro áreanan unda nos lo por focus apart di turismo ku ta un nos main driver di nos ekonomia ku e tarifanan aki tambe mi no a papia hopi di di esei ainda pero tambe lo tin un impacto riba nos nos turismo dus un parti ku mi ta kere nos tin ku focus riba dje ta e diversificacion di di e economia. No hopi mas anto mi ta kere e e dos conceptonan ei diversificacion di economia por ta hopi amplio no solamente wak e mane bo a indica e diversificacion di un industria specific pero di productonan con bo ta haci importa cierto cierto productonan hopi mas mijo anto hopi mas facil cu di manera cu tog bo lo por reduci e impacto un tiki anto hacile visibel riba e prijsnan cu bo ta bezig ta trece dilanti. Atrobe e report aki bo sa por haña eli riba e website di Centrale Bank. Dus mi ta bai pone e link riba of den e description box, sorry. Biniendo bek riba e report, e report aki ta bai tin un update di dje despues di cuanto tempo of e newspaper cu bai indica cu sorry Centrale Bank ta trece dilanti ta cada cuanto siman esey ta wordo publica. Actual actualmente e siguiente Economic Bulletin lo wòrdu publiká den yüni, esei ta nos siguiente, e ta kada kuartal. Nos no tin un update ainda riba riba e analiza aki, pero si nos ta monitor e developmentsnan andando internashonalmente pa wak eigenlijk ki mas efektonan lo por tin riba riba e riba e economia di Corsou y Sint Maarten paso mane nos mes a wak Trump a impone un tarifa dia dos di April cinco e tabata tin updates dia nuebe e tabata tin updates el a pone un pausa dus e ta un e ta un tiki moeilijk tambe pa bo bo keda back and forth cu tur e e e cambionan pero si nos ta keda monitor y Si dado caso yega na e momen yega na e extremo cu nos tin cu saca un analise un tiki mas in depth mi ta kere nos lo nos lo traha riba esey. Pues aki cu mi ta goza tambe e ami atrobe tur esaki ta wordo basa riba cierto articulo articulonan cu mi a lesa then again no no no bay kere cu mi ta esun mas sabio ni cu e e e cos aki cu mi ta bay bisa ta esun mes. Pero tabata tin cierto articulonan cu a wordo, cu a menciona cu cierto bedrijfnan grandi na America, un bon ehempel por ta lo olbida e nomber, Amazon mes ta uno, Best Buy tambe ta otro, anto tabatin otro. mi no ta kòrda e nòmber, pero e ta un di e biggesnan na na Merka ku tòg a indiká ku nan ta preferá di kubrí e gastu di e import tax ei, anto no hib'el e te na konsumidó, anto tòg probechá e e um, scale of, of economy, sigur me llama. Economy of scale. Uh -huh. Pa toch, vos a purba di tin tur cos body control. Ese ta algo cu nos por haci aquí na Corsao. Vos ta ah. kere? Mi no, mi no um, por bisabo precies um, kiko, kiko, si, si Amazon of e eh, companianan cuba menciona lo hace esei den Práktika, Loke nos ta wak mas tantu ta ku ora ku imponé tarifa e ta wòrdu pasá pa e konsumidó. Mi ta kere ku nos lo nos lo por purba hasi esei, esei ta mi opinion personal, no, personal pa mi ta hopi. pero mi no sa den realidad y den practica si esey lo pasa si. Manera m'a bisa hopi biaha si nos wak con con tarifanan ta traha den praktijk nan ta wordo pasa down pa e e consumidor y al final si e compania lo carge e lo tin efecto toch riba e e e economia. E cifranan tambe di e compania mes. Yes. E nos nos nos tin algo di bisa den hinter spelletje aki di di guerra comercial sabiendo cu nos ta un isla chikito den Caribe. Den ki sentido? Den e sentido di bo sa tin tin un guerra comercial entre bon ya mainly entre china cu cu merca anto por ta e otro paisnan alrededor manera Mexico cu Canada pero nos nos tin nos tin efecto nos nos manera di goberna tin algun tipo efecto si bo sa anto a base di e report cu bo hasi por tan no ta un factor cu bo neem mee at all cu cu no ta di come di bebe pero nos nos tin algun tipo di. bo bisa poder den tok bisa mer ka bo sa bon bo ta bai impone nos pa bisa shen binti sinku porsent nos ta bai pone sinkuenta porsent riba e produktonan ku nos bai manda saka bo. Semper semper komo pais no solamente Kòrsou Sint Maarten di manera nos ta wak china tambe hasiendo aktualmente bo por pone loke nos ta yama e retaliation bo por impone tarifanan tambe riba produktonan importá for di di Merka i i andersom dus Merka por pone riba esunnan ku no e ta importá for di nos komo isla si mi tin ku nos ta papia di dje tambe den e rapòrt Kòrsou i Sint Maarten nan nan èksports pa. pa merka no ta grandi. Merka ta relativamente tiki, mas tanto loke nos ta export na merka ta eigenlijk loke nos ta yama de de goods and services ku ta turismo. Okay, okay, okay, okay. Bon ya esei mi ta kere uiteindelijk si nos no por hasi nada riba dje eri paso e servisio tog ta keda na Kòrsou. No ta un servisio ku nos ta provide afo. nos ta provide e na merka ei geluk e turistanan ku ta bin for di merka ei geluk dus e ta un tipo di expo nos ta menti for di expo. Ok mi ta kere tin hopi preguntanan anto mi ta spera tur pasan por tog pone algun pregunta den e comment box mi ta spera ku Jasmira por tog take a look into it, anto purba di contesta e preguntanan cu hopelijk e abo mes como oyente anto e persona cu ta wakiendo e episode aki por trece dilanti. E biniendo back riba e parti di Dibo Stories nan cu tambe ta hopi importancia pa trece dilanti ta cu bo hasi un PhD. Correcto. Por ta bo por duna nos un tiki informacion tocante esey, ki e trayecto ey ta, anto ki esei ta nifiká pa un persona ku lo por ta hopi interesá den esei. Bo sa, pasó akinan na Kòrsou bo no ta tende hopi over dj'esei, por ta tin kuantu PhD akinan na Kòrsou, por ta bo sa di esei, por ta dies, binti, mi no ta kere mas ku sinkuenta, mas ku shen. Ki ki ki e trayecto ey ta anto con un persona cu lo ta hopi interesa den esey por haya informacion di di di e trayecto ey? Mente bay purba splikia den placa chiki mane nan ta bisa un un phd bo ta haci hopi bia despues di un master bo tin diferente tip manera di haci pasobra na merca hopi bia bo ta combina bo master cu bo phd na Hulanda Europa mas tanto tambe e ta aparte. Bo por hasi bo master den un of dos aña y despues sigui pa un trayecto di un PHD. Loke un PHD ta eigenlijk encera ta cu bo ta bay specialisa bo mes den un un vak. Den e caso aki Ama a specialisa den economia, mas tanto un focus riba mic mic microeconomie, dus e eigenlijk mas tanto involucra cu e individuo como individuo, e parti di economia ey. e ta un trayèk depende depende bo por hasi el'e full time ku lo ta tussen cuatro a cinco aña of bo por hasi e part time ku ta hopi biaha ta seis bai ocho ocho aña ku full time mi ke mende sei bo ta dedik'é bo ta hasi eigenlik komo trabou cuatro aña largu bo ta hasi onderzoek riba un topiko ku bo ta bai specialisa den dje bo ta bai den in depth riba e e topico e topico aki si bo ta interesa den hacié manera mi a bisa bo tin e ruta di Merca bo tin e ruta di haciele online of via Spaña via Hulanda via London world wide eigenlik bo por haci un PhD ta djis e mane e trayecto ta un tiki diferente tur caminda Pa bo yega na remarke den mi caso anto pa un PhD mi mester a solicita pa e e Ah, bo tin cu yega na remarke. Yes, bo tin cu bring. Ok, no ta manera bo ta apply pa un masters anto. No, ta hopi cada aña den mi caso mi por papia di mi di mi ervaring ta cu cada aña Universidad di Groningen do no ama hacié tabata habri algun cupo pa bo haci bo PhD anto bo mester a bring cu eigenlijk un proposal Um, òf tambe tin biaha ku e kuponan tin un tema kaba, anto obra bo tin ku solisitá, anto duna un, um, un, un proponé kon bo lo bai, um, hasi e studi ku, ku e, e, e tema eigenlik ku nan tin poni. Bo tin ku bin ku un plan di kuatro aña pa sinku aña, kiko ta tur e òndersuknan ku bo ta bai hasi pasobra e no ta solamente un òndersuk, bo ta hasi, hasié den diferente parti. Dus al final di dia bo tin un tres, kuatro. onderzoek ku ta eigenlijk bira un buki ku ta bo ta bai defende eigenlijk. Sabiendo ku oke bo a mak mee tur e kuater pa ocho aña ongefer dependiendo di e trayektoria full time as e gut is bo ta wòrdu pagá kada luna pa pa hasi esei òf tin skolnan ku no ta hasi esei? Bo tin diferente atrobe ta papia den mi kaso di Universidad di Groningen òf eigenlijk e merkado na Hulanda bo tin

Apart di esei tin esei e trayecto ei no ta existi mas pero ainda tin algun studiante cabando loke nan ta yama e beurs nan ta eigenlijk haña nan ta studiante dus nan no ta haña e titulo di ta empleado di e di e universidad un otro manera ta cu bo ta di eksterno. Por ehèmpel, bo ta traha na Banko Sentral i bo ta bo ta bin na Universidat di Groningen bisa nan mi ke hasi un un PHD anto e ora ei bo ta traha ainda na Banko Sentral pero den bo tempo un tempo liber òf si bo tin un dia òf por ehèmpel bo ta focus riba bo bo PHD. So eynan ta e maneranan mas popular. Wow, cu ta pas'e mi hopi dificil pas un deel tijd trayect. Bo sa bo tin cu traha y tambe haci uso di bo tempo liber pa bo bay studia. Ya, e ta pas'e mi hopi challenging. Si, un phd ta algo challenging Sí, pero e ta a un trayecto cu ami ta bisa cu personalmente ta forma bo hopi como persona e tin e tin su desafionan pero al final di dia mi ta bisa si bo tin e gana di hacié e ta e- e- e tin su su reward na final di dia. E punto ei mi keda yega na dje e reward paso bo sa mi no sa na e otro paisnan den Caribe, pero specificamente Corsou, af en tu bo ta mira cierto vacatures riba riba corant, riba social media, riba websites, pero bo no ta mira cu un di e requisitonan ta, ta bisa in this case, pa bo tin un PhD, un PhD, un un diploma asina renombrado, ban bisa in this case. Kiko ta e potential rewardsnan ku bo lo por mira sabiendo ku bo ta un persona ku tin PhD? Ami lo mi papia pa mi mes. Correcto, Dus mi mi mi reward ku ami ami a wak vooral mi manera mi a bisa mi parti personal kon e e PhD no ta un trayecto fácil i den esei mi ke mende ku bo ta Bai di Eigenlijk Plan A, bai TZ, kab'e alfabèt, bolbe kuminsá di nobo, pasobra tin asina hopi desafio, foral pasobra ama aki sta mi pa hasi un tópiko relashoná na Kòrsou. Mi a focus riba e parti di konosementu finansiero di individuonan na Kòrsou i tambe edukashon finansiero. Aki kos sali afó? Nos ta bai hesera por un otro ruta. Esei ta otro episodio weri. Si, pero al final di dia mi no ta bai papia di e parti di carera. Souso e tin hopi beneficionan, den mi caso e tabatin hopi beneficionan pa mi carera, pero tambe e oportunidad pa eigenlijk haci onderzoek pa un pa algo cu ta cerca di cas pa e islanan y manera m'a bisa tambe e parti bo crecemento cu bo ta haci como persona si mi mi mi wak con m'a cuminsa y con m'a caba y e cosnan cu mi a pasa den dje m'a haci mi phd durante covid of covid a a cay net durante cu mi tabata haci mi phd el a el a shape mi hopi como como persona el a haci mi como tin hopi mas durf mi ta mi ta mi ta sinti ku mi ta hopi mas mi ta durf hasi e kosnan aki por ehèmpel pero bo ta haña oportunidat tambe di pone no solamente kòrsou mane bo a bisa mi ta di aruba pero e islanan y esei ta un rason dan un di e rasonnan pakiko mi a hasié pa pone nan tambe un tiki mas loke mi ta yama e global landscape un tiki pone profilá no solamente bo mes pero e pais tambe. internacionalmente. Hopi hopi danki. Hopi danki mi ta spera bo por yuda nos despues cu cierto otro topiconan. Hopi danki na bosan tambe. Danki pa tende. Mi ta spera bosan purba di pone algun pregunta cu boso tin ainda tocante e topico aki den e comment box. Si ta asina haciele por favor. Nos ta purba di contesta nan cosa cu cu cu hopi detaye anto a base di cierto analisa cu a wordo haci caba anto cosa ta algo cu mi ta kere ta bay cambia cada luna manera Yasmira a indica tambe despues di cierto simannan president Trump tambe ta haci algun cambio cu uiteindelijk bo sa ta bai tin un efekto riba e resultado final. Des danki pa te, mi ta spera bosa a gosa di e episode atrobe, mi ta spera di wak bosa otro siman kor a subscribe na bo man Rex, e ta totalmente gratis. Kor a bishita e link abao den e description box pa bosa mira e report ku Yasmira a skibi bao di Centrale Bank, dus als e gut is Ergens juni, juli bo a indica cu ta bay tin un otro news report di. Di nos Economic Bulletin. Economic Bulletin, correcto. Si. Dus purba di check arao tambe pa bo sa ta di kico bo tin cu, ya, bo sa purba di prepara bo mes pa cu nos economia. Kor a bishita Captain Sport Bar ta aki na Parera tambe ta hopi importante si bo ke wak boenan di futbal, beisbal, UFC bosan por pasa libremente aki nan besides that ya mi ta kere nos tin ku bai aprovecha riba e kas bai pasa nan riba un tiki frio si danki pa tei.